Saa ara, ɔse, sɛnea ɔno n'akwan si teɛ no, saa ara na nnuabɔ a enni nnyinasoɔ no nnya nnipa. Enti yɛwɔ duabɔ a enni nnyinasoɔ, ɛna yɛwɔ duabɔ a ɛwɔ nnyinasoɔ. Enti nnuabɔ a ɛwɔ nnyinasoɔ no, ebi ne Nane Nyankopɔn Tweadiampɔn deɛ. Wokae Deuteronomy chapter five verse number nine a, ɔse, Ɔyɛ Onyankopɔn a ɔtua awoɔ ntoatoasoɔ ma no kɔsi awoɔ ntoatoasoɔ du so. So wahu no? Aha, nti ɔyɛ Onyankopɔn a ɔdome ɛma no tumi ka eh, ten generations yɛ a ɛyɛ curse no menka no sɛ ɛnome no yɛ a saa de korɔ na Nyankopɔn bɛgyina so na wakɛse no mhm. woyɛ rough na woanni Nyankopɔn asɛde ne mmara nsɛm so a automatically no ɛbɛnya

asoa wo. Something like akɔyɛ sɛ woakyere akokɔ na wode no ahyɛ kɛntɛn mu na wode boa to no so. Nti sɛ wannya obi ama no anyi no ammɛyi boɔ no amfiri kɛntɛn no so ammue no a, baabi a ɔda no, ɛhɔ nom ara na ɔbɛda saa. So wahu? Aha.
Nti da biara na metaa ka sɛ mafiri gyidie mu. gyidie yɛ direction a ɛma yɛhunu wɔ nyankopɔn nti sɛ wonya direction na sɛ wokɔhunu nyankopɔn wie a gyidie no woayɛ dɛn wafirim nti paul ka asɛm bi wɔ sɛ ɔkopa no mako awie mm. amerika no matu nea aka meyɛ deɛ bɛn a nkonim abɔtire ɔse gyidie no wayɛ dɛn wakora Wate aseɛ aha nti yɛ ana sometimes wobɛka sɛ bi a wo so wafiri gyidie no mu nti wonnyi nni anaa meyɛ gyidifoɔ but mafiri gyidie no mu matra saa position no nti sɛ that's right nti makɔfa no sɛ Matthew 7 7 wɔ se bom hwehwɛ bisa me na wode bɛyɛ dɛn wɔde bɛma debate na na nyankopɔn ka kyerɛ sɛ yɛnhwehwɛ ɛyɛ wɔno no akyira kwan na no wɔ se yɛnhwehwɛ Yɛgyina pono bi akyi, yɛbɔ mu a ɔbɛyɛ dɛ, ɔbɛbie. Nti ɔnya bie wo wie na wo wura fie no na sɛ wo hu nipa no a, ɛno na ɔbɛkyerɛ wo sɛdeɛ ɔsi teɛ.
Wahu?
Nti Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro bɔɔ asaase no, ɛyɛ nneɛma mmienu na ɔde kɔsii Eden turom maa nipa wɔ asaase wesee so. Ɔse papa ne bɔne ho nimdeɛ dua.
Papa.
ne bɔne ho nimdeɛ dua. Me brada kasa na ɔka asɛm bi sɛ papa ne bɔne wɔde maa Moses ɛna ɔsɛ deɛ ɔpɛ bɔne no wɔnyɛ dɛ ɔnyi deɛ ɔpɛ papa no nso wɔnyɛ dɛ ɔnyi saa na ɛteɛ nti asoɔden ɛna ma nipa yɛ bɔne nti ɛberɛ a Onyankopɔn de Adam kɔtena Eden turo no mu no na Nyame asum fidie wɔ hɔ anaasɛ wɔde mmara nsɛm bi ayɛ dɛ commandments ama Adam Adam antumi adi soɔ mpe na ɔba abɛyɛ curse Mm. Wate aseɛ? Okay. Aha nti sɛ ɔka Deuteronomy chapter twenty eight verse number sixteen a ɛkyerɛ verse number one ne kyerɛ sɛ deɛ ɔbɛdi Nyankopɔn ahyɛdeɛ ne ne mmara nsɛm so no nhyira sei ɛna ɛbɛba n'abrabɔ mu. Mm. Deɛ ɔbɛpa Nyankopɔn no firi verse sixteen ne kɔ no nso ɛnome sei ɛna ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛba n'abrabɔ mu. Mm. Nti ɛyɛ adeɛ bi a Nyame aka de ato hɔ. Ɛna bonsam nso bɛyɛ asoɔden no, the same asɛm no Nyankopɔn kaeɛ no, ɔno no bɛfaa bɔne no nko ara. Ɔno no bɛfaa verse 16 no ɛrekɔ no nko ara. So wate ase nti wo a wobɛjoin ne biara no, saa kwan ɔno so na abɛfa abɛyɛ dɛ wobɛbɔ wo bra. Okay. So ahunu, Nyankopɔn na di ka bɔ odua kane. Mm. Uh, Nyankopɔn na di ka dome kane. Enti sɛ wokae Genesis chapter 3 verse number uh, verse number twenty seven a na sɛ mɛ mɛ check ne yie a mm. na mehwɛ na yɛntumi ɛm sɛdeɛ bɛyɛ bɛboa yɛ na yɛnkɔfa quotation a ɛntumi ɛmmoa agyidifoɔ aha Genesis chapter three verse number seventeen sorry verse number seventeen no ti verse number seventeen ne kyerɛ sɛ esan bɔnne a. Adam yɛɛ yɛ nti no Onyankopɔn kaa sɛ wabɔ asase dua. Wabɔ asase no dua. That's right.
Wabɔ asase dua. Enti sɛ yɛka sɛ duabɔ a, asase duabɔ no a wɔbɔɔyɛ no ɛyɛ sɛ kane na yɛ frɔmfrɔm but seesei so bɛyɛ den hmm. ama Adam. Enti wɔnya no frɔmfrɔm te sɛ deɛ wɔbɛtena Eden turo no mu no. Mebatɔ wate aseɛ. Hmm. Enti Nyankopɔn wɔ asase bi a ɔbɛfa a yɛfiri soɔ. Enti saa asase no, ɛno na Nyankopɔn de yɛbɛtenaa so na ɔdomee saa asase no de maa nnipa because of Adam nti. So ahu no? Na ɛbɛsi dɛn na obi adome anaasɛ wabɔ dua? Ɛbɛsi dɛn? Sɛ onipa nu ne ho wɔ abrabɔ mu a, onipa yɛ desperate, adeɛ hye no na ɔsɛ wantumi amfa ankyɛ a, otumi bɔ dua so ɔho nti wokae Genesis chapter six verse number six a ɔse Onyankopɔn nuu ne ho sɛ ɔbɔɔ wiase ɛyɛɛ ne ya wɔ n'akoma mu sɛ ɔnwono nnipa dɔm bɛyɛ dɛn ɛbɛgu asase so nti ɔkaa sɛ wɔde nsuo bɛyɛ dɛn ɛbɛpepa wɔn nyinaa afiri wiase so ɔho nti Nyankopɔn na dii kan ɛde nnome ɛbaeɛ. Mm, okay. ɛna ɔhyehyɛɛ papa ne bɔne nso de to hɔ na ɛnyɛ nyankopɔn botaeɛ ne sɛ wobɛyɛ nnome oh, okay.
ɛyɛ ne botaeɛ sɛ wobɛyɛ nhyira because ɛberɛ a wɔyɛɛ papa ne bɔne ho nimdeɛ wieeɛ no ɔkaa sɛ ɛyɛ na ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ hɔ nti adeɛ bɛ nyankopɔn yɛeɛ biara yɛ dɛn ɛyɛ wate aseɛ nti ɛnome ɛyɛ adwuma Duabɔ yɛ adwuma. Enti nea edi kan kyerɛ mu sɛ nnuabɔ a enni nnyinasoɔ no, Proverbs chapter twenty six no verse number two no, ɔsi nnuabɔ a enni nnyinasoɔ no ɛnyɛ dɛn, ɛnyɛ adwuma. Ɔka sɛ enni nnyinasoɔ a, wotumi abra hɔ nom kakra. Yɛka sɛ nnuabɔ enni nnyinasoɔ a,
menyɛɛ wo bɔne. Okay.
anaa brada nyansa sɛ wonyɛɛ me bɔne okay. na meka nnome nsɛm gu w'abrabɔ mu anaa mm. meboro wo nnua wonyɛ yie da wo mm. w'akwan ɛnsi wo yie da ɔberɛ a wo nso so wonam te nyankopɔn akwan so mm-hmm. na womfa w'akwan nkɔnkɔyɛɛ bɔne saa nnome ne saa nnuabɔ no nyɛ adeɛ ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛnya wo da
so wɔte aseɛ no aka no no matter what ɛnnya wo da because of sɛ wakwan nkɔ nkɔyɛɛ bɔne sɛ nnipa yɛ bɔne a ɛna ɛdua nya no oh, okay.
wate aseɛ enti yɛka sɛ obi bɔ dua a ɔno na ɔfa nsa mhm. na wafa kosua mhm. na watutu nsa no agu ɔnom afrɛ nsamanfoɔ mhm. nsa no gyina hɔnom ma nsamanfoɔ na dua no nso gyina hɔnom ma nsuo no a tumi no a wɔfrɛ no no na ɔde kosua no abɔ fam ayɛ sɛ watɔn
so ate asɛ akɔyɛ sɛ obi ne wo anya asɛm na wakɔ report ama police sɛ police mmɛkye wo na policefoɔ no nhwɛ nti da ko a yɛbɛnya wɔ no yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛkye wo because of wo bɔne na woyɛɛyɛ no nti
so wate ase nti nipa korɔ no abɔdua no no ɛna yɛka nnome a obi a ɔmmu adeɛ wɔnyɛ so tie mhm. na daa ne daa nyina arrogance kwara bɔne sɛm woka biribia ɔnyɛ dɛ ɔnte nti pani a ɔwɔ de Onim de ɛwɔ fie a, na ɔhunu sɛ wo ɛkwan no a wonam soɔ no ɛmfa asomdwoeɛ mma fie a, na ɔrekɛɛse wo wɔ n'abrabɔ mu. Wonyɛ yie da. Wo, wo, w'abrabɔ nsi wo yie da. Biribiara a wode wo nsa bɛsɔ mu biara ɛnyɛ yie da. Woate aseɛ? Ahaa, enti sɛ wohwɛ Genesis chapter 4 a, ɛberɛ a Cain ɛkɔkum ne nua Abel no, Bible se, Na Onyankopɔn domee Kain.
Ɛna ɔka kyerɛɛ Kain sɛ, wobɛbɔ asesa wo nkwa nna nyinaa. Wobɛbɔ asesa na woayɛ ɔkobɔni wɔ asase so. Wo nkwa nna. Asoɔden no a ɔyɛeɛ no nso so no, ne kasa nso so a ɛnyɛ kasadɛ Ɛnyɛ kasa pa a yɛkasa kyerɛ mpanimfoɔ. Cain amfa buo amma Nyankopɔn. No matter what, for situation sɛ Cain kum ne nua. Sɛ nka Cain nyaa kasa dɛ a, nka Nyankopɔn de ne bɔne bɛyɛ dɛn? Ɛbɛkyɛ no. But Bible se, ɛberɛ a Cain kum ne nua no, Onyankopɔn teaa mu frɛɛ Cain sɛ, Cain, deɛbɛ ade na woayɛ yi? Wo nua Abel wɔ he? Yɛntie mmuaeɛ a Cain de maa Onyankopɔn. Adɛn, me nua no yɛ me ayi anaa? Me bɛfrɛ no sɛ me na meyɛ ne so hwɛsofoɔ anaa? Meanwhile nso wonim sɛ wo na wakum wo nua no. Ɛna ɔse wo nua no mogya ateɛ mu ɛyɛ dɛn ɛɛfrɛ me because mogya no di bem. Enti waka mogya di bem ayɛ dɛn agu. Enti turu mogya na waka aguo no nti no wo wakwan ɛnsi wo yie da wobɛbrɛ wo nkwa na nyinaa. and that curse
ɛpaase ɛyɛ adwuma ɛma ne nya king. nti denti ɛma nipa no sɛ sɛ sɛ mete wase kakra a mhm. denti a nkɔfɔ ɛbɔ dua no sɛ aduabɔ no ɛyɛ adwuma sɛ nyankopɔn anaasɛ dɛ because. deɛ nti a ɔn sɛ sɛdeɛ medi ka kaeɛ no sɛdeɛ twerɛsɛm no ka no wɔ sɛ honhom a wobɛgye no ato mu no, ɔno na ɔbɛkyerɛ wo nea wobɛyɛ. Sɛdeɛ Bible no kaeɛ sɛ, sɛ wofa Yesu sɛ wo kra ne w'agyenkwa a, na wohwɛ n'ahennie ne ne tenenee kane a, nea aka nyinaa wɔde bɛyɛ dɛn? Wɔde bɛka wo ho. So wate aseɛ? Enti John chapter 3 verse 35 no, ah, 30, 34 no, anaa 35 no, ɔse, Deɛ Onyankopɔn afrɛ no no ka deɛ bɛn a? ɔka Onyankopɔn asɛm. Enti deɛ bonsam afrɛ no nso bɛka deɛn? Ɔbɛka bonsam asɛm. So wate aseɛ? Aha, yɛwɔ obi wɔ hɔnom a da biara na meka saa asɛm wei sɛ, obi rebɔ mpaeɛ te sɛ ɔbɔ mpaeɛ atia bonsam. Mepakyɛ bonsam no wonim no? Na obi a wonim no yɛbɔ mpaeɛ tia no. Bonsam no ankasa a wobɔ mpaeɛ atia no, ɔte wo mu. Mm. Bayie no a wobɔ mpaeɛ atia no no, ɔte wo mu. Mm. Sunsum fi no a wobɔ mpaeɛ atia no no, ɔte wo mu. Wate aseɛ? Mm. Enti Paul se, mewɔ adeɛ nyinaa ho kwan, but nyɛ ne nyinaa na ɛyɛ dɛn? Ɛfata me. Enti nipa biara no, sɛ woanya asɛte adeɛ a ɛyɛ good a, wode safoa no, wode good no ayɛ credo ato bad no mu ɛna waka wɔn agu dɛm. So wate aseɛ? Sɛ wɔn wode papa no sɛe, wode bɔne no sɛe papa no ɛte wo mu no a, you became a evil.
Ɛyɛ nipa dua korɔ no ara. Enti sɛ wopɛ bonsam a ɔne waa, wopɛ Nyankopɔn a ɔne waa. Bonsam ni baabiara, Nyankopɔn ni baabiara, ɛsɛ wo.
nti oniyɛ na ɛkyɛ sɛ oniyɛ na kyerɛ wo su a wowɔ da biara meka sɛ ma obi nkyerɛ wo sɛ bayifuo ni because bible no bobɔ bayifuo din okay so ɔte aseɛ Galatians 5 verse number 14 ɛɛba no mhm. ɔbɛkyerɛ wo saa nneɛma ɔno no nyinaa nnipa a ɔyɛ bayifo mhm. verse verse verse 22 no ɛbɛkyerɛ wo nnipa a wɔfiri onyankopɔn ah, the fruit of the spirit okay eti sɛ the fruit of the spirit ne ti wo mu a ɛno na ɛkyerɛ wo nyamesu Because Nyamesu ma ahobraseɛ, Nyamesu ma ɔdɔ, Nyamesu ma asomdwie, Nyamesu ma papayɔ. So wate aseɛ? Eti Bible se deɛ ɔde n'ano to nkwasea dwom no, ɔmfiri Awurade, ɔfiri bonsam. Because bonsam, wɔse ɔno na ɔfiri, a ɔfiri mfitiaseɛ dii bɔne kane. Enti obi a ɔyɛ nneɛma a ɛntene no, according to John chapter eight verse number forty four, wɔse bonsam yɛ atorofoɔ nyinaa agya. Enti sɛ obi di toro a, ɔyɛ hwan ba? Bonsam ba no no.
Obi di awu a, ɔyɛ hwan ba? Bonsam ba.
Enti sɛ bonsam ba ne wo a, woyɛ deɛn? Woyɛ bayifoɔ. Mm. Wate aseɛ? Enti yɛma obi nkyerɛ sɛ wei na ɛyɛ bayifoɔ. Yɛ problem a yɛfesi no wɔ wiase baako no no. Enti nipa a ɔyɛ bayifo no, sɛ woyɛ n'adeɛ a, curses nko ara. Ɔbɛkɛse wo saa. Curses nko ara, nnuabɔ nko ara. wonyɛ yie da wɔn na ɛstate a mɛkye watom wobɛbrɛ paa wonyɛ yie da sometimes wɔtumi wo ne ba koraa wɔbɛtumi adome ne mma no nyinaa asɛe ne mma no nyinaa saa nnipa korɔ no wama ne ho kwan ama sunsum bɔne ne di hene ɛwɔ ne mu eti sunsum no na ɛkontro no nti wobɛhunu sɛ obi awo wɔbɛtumi awo tɛn wɔbɛwe ne mma no nyinaa na wɔn ankasa san te wiase sɛ ebi awerɛhoɔ. So wate aseɛ? Ɛna deɛ ɔwɔ so sunsum pa no nso so no, daa ne daa nyinaa wɔde nkyerɛ akyerɛkyerɛ pa. So Bible se, kyerɛ abɔfra no kwan a wɔmfa so, according to Proverbs chapter 22 verse number 6. Kyerɛ abɔfra no kwan a wɔmfa so na ɔnyini a, ɔmfiri ho. Ɛhefoɔ na Nyankopɔn ka kyerɛɛ wɔn? Wɔn a Nyame sunsum yɛ dɛn? Ɛte wɔn mu. Hwɛ, curse no bi ne sɛ, wokae First Samuel chapter 2 Verse number twenty two coming down a, Eli yɛ Nyankopɔn adwuma. Okay.
So what you say? Ɛno na yɛka ne sɛ panimu a ɔtena fie ma sɛ duafo no. Anaasɛ panimu a ɔtena fie ma nkwadaa we nanka no sɛ yɛbu nankawefo a ɔka ho. Ɔse na ɔyɛ sɔfo panin na ɔde ne mma asan na ayɛ asɔfoɔ nketewa. ɛwɔ ahenni no Nyankopɔn de maa no no mu. Na Eli nyiniiɛ no, ɔbuu n'ani guu Nyankopɔn nkonnwa so, anaasɛ Nyankopɔn apam no so. Enti ne mma ɛyɛ bɔne a, ɔnka. Wate aseɛ? Enti Nyankopɔn ka kyerɛɛ Eli sɛ, Wonim sɛ wo mma ɛyɛ bɔne, ɛna wo Eli, wobuu w'ani guu so na woanyɛ dɛn? Woanka. Enti because of that nti no, ɛmfa ho ne sɛ, Woasom me anaasɛ woayɛ m'adwuma, baabi a wosom me firi yɛ. Madome wo wɔ asase wesee so. Wo mma no mmiɛnsa no nso, mɛkum wɔn. Na aberanteɛ ne ababaawa ne panin ntena wo fie bio.
Na saa kɛse no nso yɛɛ dɛn? Ɛyɛɛ adwuma. Woate aseɛ?
Ɛnna yɛn a na yɛka bɛsusu sɛ akwadaa bi so wɔ mu adeɛ, duabɔ bi anyɛ adwuma sɛdeɛ nnɛ Ebinom gyina hɔnom a wɔka sɛ, Nsuo no ade na ɛbobɔ dua no, nsuo no mpo koraa wayɛ dɛn? Wayera. No, ɛnyɛ sɛ wayera. Nsuo nso yɛ honhom. Nnua yɛ honhom. Aboɔ yɛ honhom. Sɛdeɛ woyɛ tan w'ani wɔ France hanom ara na sɛ wonya dɔfoɔ bi a wotu firi hanom kɔ Belgium no, saa na nsuo nso teɛ. Ɔno nso ne sunsum no, sɛ woanni no ni a, ɔno nso yɛ dɛn? Ɛtu. Enti ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Ɛberɛ a Hilaija, Hilaija, ɛberɛ a na Nyankopɔn bɛfa no akɔ soro no, according to uh, First Kings and Second Kings chapter two verse uh, you know, uh, verse nine going no, ɔn sɛ ɔse ɛberɛ a na wɔforo bepɔ no na ɔde akɔ soro no, na nkwadaa bi abɛgyina bepɔ no so a na wɔyɛ dɛn na wɔn huru no. Na saa bɛ na papa no asom nyame akyɛ na ne tiri ho ayɛ dɛn apa ne se nyinaa tutu eti nkwadaa no di ne ho fɛw fɛwdie sɛdeɛ nnɛ yɛn nkwadaa no bi anaasɛ nnipa no mu bi edi yɛn mpanimfoɔ bi a wɔn ayɛ asɔfoɔ mpanin a wɔn di wɔn ho fɛw no so wate aseɛ ɛma papa no atwa n'ani bɛhunu nkwadaa ma akoma aduasia mmienu asa aduasia aduasia nan ɛna ɔdome nkwadaa no ma asisire Efiri wuram bɛkye nkwadaa no nyinaa hwee wɔn na ɛpaasee. Mepatɔ wɔte aseɛ. Enti nnɛ no, sɛ nnipa no a ɔrebɔ dua no, tebea bɛɛ mu no wɔwɔ, gyinabrɛ bɛɛ mu no wɔwɔ. Wahu, korɔmfo nkyere korɔmfo na paneɛ nwo paneɛ. Enti sɛ wo yɛ korɔmfo na sɛ wo so wokɔ kɔbɔ obi dua a, wokɔbɔ korɔmfoɔ dua a, ɛbɛnya hwan? Ɛbɛnya wo ankasa because wankasa na abɔ wo ho dua. Despite sɛ wode nnipa no na agyina hɔnom sɛ wobɔ nnipa korɔ ne dua. Wahu, da biara na metaa ka asɛm wei sɛ, sɛ nnipa hwehwɛ ne mu yie a, sɛ nnipa sɛ wohwehwɛ wo mu yie a, wonka asɛm bɔne nto obi so. Wate aseɛ? Nnipa no abrabɔ no a wɔbɔ na ɛbɛsoso no adaeɛ. Menim nkurɔfoɔ bebrebee a wɔyɛ nneɛma bebrebee tia nnipa bi wɔ wɔn abrabɔ mu a wɔnam nnɛ yi, nnɛ yi a me ne wo kasa yi ankasa no, wɔn akwan mu sɛ sɛ wɔn adaeɛ sɛ Ei, nnipa wei ankasa tia nti wofii sɛ wɔnkɔ nkɔyɛyɛ biribi yɛ a wɔn nam wɔn nenam mpaebɔ so. Main one nso nnipa na woyɛ ne bɔne no, baabi a wɔteɛ no wɔte hɔ nom din. Wɔmma wɔn adwene mu sɛ wɔde wo kɔ aduro so anaasɛ wɔkɔ kɔbɔ dua so akɔyɛ wo biribi. So ate aseɛ? Enti nsuo ne nnua ne ahonhom no a yɛde bɔ dua no yɛ adwuma Efisɛ nse a yɛhwɛ yɛn man Ghana mu no, deɛ baako na ɛkɔ so borɔ wɔ yɛn man Ghana man mu. Wofi nsɛ dua hɔ nya adwuma a, deɛ baade na ɛkɔ soɔ yi. Sɛ kuro no nsɛe a, deɛ baade na ɛkɔ soɔ yi. Wahunu, ɛberɛ a Hilaija kɔtoo sɛ ekuro no ɛfɛ no, na ekuromɔfoɔ no baa Hilaija hɔ bɛka kyerɛ no sɛ, Me wura, ɛyɛ ampa sɛ kuro yi a woka ho asɛm yi, kuro no ɛfɛ deɛ, nanso mo nnipa a ɛte mu nyinaa yare. Akɔyɛ sɛ ɔman Ghana. Ekuro no ɛfɛ. Yɛse asomdwie wɔ hɔ nom deɛ nanso nnipa ɛwɔ mu nyinaa ayɛ dɛn? Ɛyare. Okay ma ma ma menkɔ bada. Yɛ ɔbɔ odua no nnɛ o. Ɔbɔ no ɔbɔ no anɔpa. Ɛna nipa koro no gyina nanam hɔ nom a transfer dua no maa no sɛ sɛ ne nananom abosom ka no koraa. Na sɛ wɔma nnɔnsia bɔ saa nipa wei a, ɔbɛbubu abosom no nyinaa to agu. Anwummerɛ ɛkɔbɔ nnɔnsia pɛɛpɛ na nipa no wawu. Enti mepɛ sɛ agyidifoɔ sua adeɛ. Yɛnsua adeɛ paa. Ɛnyɛ sɛ biribi a wosɔre yɛ na woyɛ. Because yɛwɔ dua bi wɔ kora wankasa na dua na wobɔ no wobɔ wankasa wo ho dua. Wahu, hwɛ ɔpanin sɛ woyɛ sɛ yɛ a, Wɔn sɛ yɛse ɛnan na ɛhwɛ wo so, dabi nyɛ nan na ɛhwɛ wo so, ɛyɛ mmiɛnsa. Mmiɛnsa na ɛhwɛ wo so no yɛ Agya, Ɔba na deɛ bɛyɛ Honhom Kronkron. Wɔn ayɛ wo ho adwuma awie dada. Enti sɛ bɔne bi wɔ wo ho a, Ɔbɔɔ soro bɔɔ asase no, Wanni kokuromoti no, Wayɛ dɛn? Wate ne ho. Wobɛhu sɛ Wayi ne ho ayɛ dɛn? Afiri wo ho. Oyi ne ho firi wo ho ara pɛ na dua no adane asan ayɛ dɛn? Aba w'ankasa wo so. Nanso wobɔɔ obi dua. Wahu? Yɛwɔ nneɛma bebrebe a ɛrekɔ so wɔ wiase a Akristofoɔ bi nim, ɛna wiasefoɔ no bi nso so nyɛ dɛn anim, ɛna ɛwɔ wiasefoɔ no nso a binom nso wɔ ani a wɔn wɔ de. Wate aseɛ? Enti evil spirit aspect no, ɛyɛ wɔn ankasa wɔn nipadua baako na wogyina hɔ nom no, wo na wopire ne nyinaa. Yɛka bayie a, ɔte wo mu, saman, ɔte wo mu, wudini, ɔte wo mu, korɔmfoɔ, ɔte wo mu, torofoɔ, ɔte wo mu. Ɛɛ, adeɛ biara a ɛnyɛ wɔ wiase biara a ɛwɔ din no, ɛte wo mu. Ɛna adeɛ biara a ɛyɛ ɛwɔ wiase no nso saa yɛ dɛn? Ɛte wo mu. Wate aseɛ? Enti deɛ wobɛma ne ho kwan sɛ wɔne wobɛnante no, wɔn na ɛbɛyi nsu. Wahu? Enti sɛ wo sɛ woyɛ Kristoni, Na as a Christian, obi ayɛ wo bɔne, wose Nyankopɔn fa no boa wo nto ne ntɛm, ɛno nti wokɔfa ɛfrɛ ne sɛ what do you call it, kosua ɛne mm. nsa na wode akɔ akɔbɔ dua. Woyɛ damage dada because wankasa na wogya no woyɛ Nyankopɔn hwene mu wisie. Nyame ɔmfa anyɛ hwee. Wo na wosoma awura no mu mmienu no because wonim sɛ ha anyɛ wɔ ha bɛyɛ dɛn ɛbɛgye wo. Enti sɛ wopɛ sɛ wosom Nyame yie a, wopɛ sɛ wotene atene, ɛna wopɛ sɛ wokyea nso ayɛ dɛn? Kyea. Enti sɛ wonya firi hɔnom mpo a, bonsam sɛ wahu no. Wei ɛna ɔte hɔnom no sɛ ɔsɛ ɔno sɔre na ɔkɔgyina dɛm, mebɔ bonsam tuo, me mebɔ bonsam twɛdeɛ, ebi kura twa Chinese ne ade ade. Yɛn na Kristofoɔ yɛ mmɔbɔ o, ɛtɔ da bi a ɔho. Metumi tam sɛ yie Awurade, ɛyɛ ampa, ɛyɛ nokorɛ sɛ ɔnnu ho sɛ ɔbɔɔ nipa. Efisɛ yɛn nnipa mpo no, yɛka. Me, metɔ da bi na sɛ me ba yɛ ade ara na sɛ ade na wɔyɛ ma no tratra, meka kyerɛ no sɛ, wo mfiri me bɛrima mu na ɛbaeɛ. Because sɛ wofiri me mu a, womplay that part na wɔyɛ dɛ, woplay no. Because Nyankopɔn ba biara mplay bad ɛyi spirit. So wate aseɛ? Because Cain, na ɔfiri hwan mu? Cain firi Adam mu. Nanso ɔplay bad spirit na ɔfaa baa bɔɔ ne nua Abel kum no. Nyankopɔn faa sɛ ɔsan yɛ dɛn? Ɔse na Cain na ɔfiri hwan mu? Ɔfiri ɔbɔnefoɔ no mu. Wate aseɛ? Enti yɛnhwɛ nneɛma bi yie na yɛnyi yɛn ano mfiri mpanimfoɔ atam didie. Ɛtɔ da bi a wɔhu ɛberɛ a na Nyankopɔn ɛrekɔsra ayi no Abraham no. Mepa ɔkyɛw, Abraham hunu sɛ Nyankopɔn na ɛba ne nkyɛn anaa? Nyankopɔn bɛtumi aba yɛn nkyɛn at any time aba aba bɛsra yɛn. Aba aba bɛhwɛ sɛdeɛ yɛn ho si teɛ. Mepaakyɛw wobɛsi dɛn na woahu sɛ Nyankopɔn na abɛsra wo yi? Wobɛsi dɛn na woahu no saa adeɛ no? Wahu? Enti nnipa tumi kasa just like that. Ɛkasa rɛ, my papa yi a wɔwuu wɔ eh, Nigeria, sɔfo yi a wɔwuu yei. TB Joshua. Wobɛhu sɛ nnipa bebrebee, wei so wɔyɛ evil, wei so wɔyɛ sei, wei so wɔyɛ sei, ɛfiri sɛ wɔamfa obiara so, sɔfo biara ntete no, wɔnni spiritual father, who is spiritual father? ah without God hwan ne spirit spirit biem yɛ a wɔyɛ ɔfada enti deɛ Nyankopɔn afa no mu sɛ wɔyɛ sunsum pa na wode wo ne no sua adeɛ wakyerɛkyerɛ wɔ no wɔ no na wofa no sɛ wodeɛ bɛn a wo spiritual father nyɛ saa mepa ɔkyɛw John the Baptist ne spiritual father wɔ ne hwan Eli ne spiritual father wɔ ne hwan Elijah ne spiritual father wɔ ne hwan Yesu Christo ne spiritual father wɔ ne hwan? Jeremiah ne spiritual father wɔ ne hwan? Isaiah ne spiritual father wɔ ne hwan? Enti asɔfoɔ no a yɛfrɛ ɛnɛ asɔfoɔ no binom o ɛna wɔn gyina hɔ nom condemn papa ne sɛ wɔyɛ bonsam wɔyɛ bonsam wɔyɛ bonsam ɛnso me menhunu man of God a wɔsɛ wɔyɛ prophet a ɔpreach sɛ man no da me menhunu bi da wɔsɛ wɔyɛ man wɔyɛ prophet a ɔpreach sɛ man no da. Wate aseɛ? Deɛ ba de na ɛkɔ so wɔ wiase sɛ wɔanyini wɔnyaa 57 asɛ 59 asɛ 56 na ɔwuiɛ anso Yesu nyaa sɛ Yesu nyɛ 30 31 years 30 years na ɔwuiɛ ɛti Yesu na yɛn Yesu Yesu yɛ evil because ɔba yɛ wɔanyini ankyɛ adɛn nti na yɛkita perception bi a ɛyɛ bad ɛno nti na yɛwo a na yɛn mma no binom ayɛ twɛ ebinom ayɛ abafae ebinom ayeyɛ nifirafoɔ ebinom abrabɔ akɔyɛ sɛ nsuo ba Mahunu obi a ɔnyem na ɔkɔdidi maa mpanimu bi atɛm, ɔse twɛn na wobɛhu no, ɔwoeɛ na wawo apɔnkye. Hmm. Wahu, yɛnkasa ntia nnipa just like that. Ɛna nka nkyerɛ wo ho sɛ duabɔ ni hɔ, mepa wo kyɛw duabɔ wɔ hɔ, woyɛ rɔfo wafu bɛhono nkwasea hono bi a, wo werɛ bɛfi wo dini. Eduabɔ wɔ hɔ paa, wo deɛ ɔpa ayɛ bɔne na obi mmɔ odua na ka kyerɛ sɛ duabɔ ni hɔ. Eduabɔ wɔ hɔ, ɛnome wɔ hɔ, na mmom deɛ mesrɛ ne sɛ ɛnome yɛ hunu sene dua. Ɛnome yɛ hunu sene duabɔ. Na ɛnome no ɛka wo ne wo mma mma ne mma mma ne akyire mma mma. Because Nyankopɔn sunsum no sɛ wotie deɛ ɔkaa no wɔ Deuteronomy chapter 5 verse number eh, verse number ayi ne kɔ no a verse number 9 ne kɔ no a ɔse wɔyɛ Onyankopɔn a Wɔdome ma no ka awo ntoatoasoɔ ase deɛ bɛn? Edu soɔ. Awo ntoatoasoɔ du. Enti sɛ Nyankopɔn nipa bi adome a, ne nnome no a ɔde ato w'abrabɔ so no, ɛyɛ long generations a ɛbɛka wo ne w'asefoɔ. Hwɛ Nyankopɔn domee Eli no, ɛnna ɛbɛsi nnɛ, mepatwɔ Israel man mu, hefa na wobɛtumi akyerɛ sɛ yɛse Eli abusua ni da? ɛhefa na wobɛtumi akyerɛ sɛ eli abusua ni da enti yɛnyɛ yɛadwene yie na yɛnsuro adeɛ wɔ wiase na yɛnhwɛ nyankopɔn akyira kwa yie papapaapa ɛfiri sɛ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ wiase no sɛ yɛanhwɛ yie bɛyɛ kakraa bi no ɔdɔfoɔ yɛnya gyinabea bi na deɛ nakɔ ayɛ dɛn asi nyame hu yɛ mmɔbɔ amen Sɛ trenee abrabɔ a na wɔbɔ no nti no, ɔse nanso Nyankopɔn banbɔ no nti, because of Job trenee abrabɔ no nti no, bonsam antumi amfa ne nsa anyɛ dɛn anka no until sɛ Nyankopɔn maa kwan. Na ɛno koraa no kwan ma no Nyankopɔn maaeɛ no, wɔse nipadua no wobɛtumi de wo nsa ka na mmom ne kra deɛ, wei no woamfa wo nsa anyɛ dɛn anka. Wahu? Enti trenee abrabɔ hia yie. Te wo ho firi nneɛma a ɛntene ho, kontompo, atorɔ, nnaadaa, awudie, nantintwitwa, bitterness, Yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ nom a, adwembɔne ankasa. Dware wɔn.
Yɛde asa wɔn ankasa. Na agya wɔn yɛ mutuo. Mm. Wɔte aseɛ, yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ nom a, bɔne, menim nipa bebrebe wɔ hɔ nom a, bɔne ama wɔn yareɛ nko ara. Mm. Adwembɔne nko ama wɔn yareɛ nko ara. Wɔn, ɛnyɛ nneɛma a ɛyɛ ade papa wɔ w'abrabɔ mu. Wo na wo ha wo ho, wo na wo sɛe wo ho. Ɛno saa no, obi ka biribi to w'abrabɔ so a, patim. Na de kodeɛ no anya wo. Na mmom sɛ wonam hɔ nom, na sɛ w'akwan no tene a, wowɔ bammɔ. Ɛno nti na Nyankopɔn frɛɛ Abraham no, according to Genesis chapter twelve verse number one to three, ɔse wɔde nhyira ne nnome na ɛyɛɛ dɛn? Ɛdii Abraham akyi, because wɔfrɛɛ Abraham wɔ ahoteɛ mu, ɛna ɔde ahoteɛ abrabɔ ne ahoteɛ ataareɛ hyɛɛ Abraham. Woate aseɛ? Enti ɔka kyerɛɛ Abraham sɛ, Kɔ no a worekɔ no, mako ntɔkwa nyinaa ama wo. Deɛ ɔbɛbue n'ano adome wo no, me Nyankopɔn, mɛdome no, na deɛ ɔbɛhyira wo no, ɔnso ne ne fiefoɔ bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ nhyira. So woahunu? Hwɛ, sɛ yɛkan Ephesians chapter 6 verse number 10 coming down no a, so woate aseɛ? Wɔse yɛnhyɛ Nyankopɔn akodeɛ no nyinaa den, na yɛatumi agya no ɔbonsam nnɛɛdɛɛ adi asie. Verse number 12 no se, Ɛfiri sɛ Ɛnyɛ yɛne honam ne mogya na ayɛ dɛn anya asase wei a yɛte so no, yɛnte no wɔ honam fam. Deɛ ɔte no wɔ honam fam ne nkwa sua owu ntɛm, na mmom deɛ ɔbɛtena no wɔ honhom fam no, ne nkwa wa. So wɔte aseɛ? Sɛdeɛ ayi kaeɛ no, Romans chapter eight verse five, ɔse wɔn a wɔnam honam fam no nsɔ Awurade ani. Agye wɔn a wɔnam honhom fam. Na deɛ ɔnam honam fam biara yɛ Nyankopɔn tamfo, na ɔnnim Agya no, na Agya no honhom nso ntumi nwie pɛyɛ wɔ ne mu. Wate aseɛ? Enti yɛnhwehwɛ Nyankopɔn akyiri akwan. Yɛafom wɔ kwan bebrebee so. Yɛayera. Mepawkyɛw, yɛbaa ha nom a, ɛyɛ afotuo, ɛnyɛ atɛmdidie. Ɛyɛ akwankyerɛ. Me nua no se, Akwankyerɛ biara nni hɔ nom wɔ wiase sɛ sakyera w'adwen, na yi adwen bɔne no firi w'akoma mu. Na sɛ woantumi anyɛ saa. Yɛda wo ase sɛ mutie Ahemfie Asetena da biara. Ahemfie Asetena yɛ baabi a nokorɛ. Abusuakuo. I hope sɛ mobɛhyɛ ama yɛn na Nyame ahyira mo. Yɛda mo ase.